Illum qiegħda fiż-żona ta' Malta li jekk noħroġ idejja nilħaq filfla minnha.

speċjalment ma' dawk in-nies tas-Siġġiewi u ta' Ħal Qormi illi kif jibdew jogħlew daqsxejn it-temperaturi tarhom ġejjin bi gzuz jixxalaw f'din il-bajja u ħa ngħidlek hawnhekk il-baħar jagħxqek anke meta jkun għadu mhuwiex is-sajf infatti hawn xi nies li diġà qegħdin jgħumu. Għar Lapsi magħruf mhux biss mal-għawwiema imma anke mal-għaddasa. Hawn dgħajfs spettakolari hawn madwar 40 metru ta' għerien li kollha jgħaddi d-dawl minnhom huma spettakolari u hawn ukoll ħafna sikek. Huwa għal min iħobb jagħmel abseiling u climbing għar Grazzi, huwa mfittex ukoll. U fis-sajf dawn il-ftit ristoranti li hawn huma hotspot sal min irid jiġi jikol dik il-ħuta maqbuda friska bl-aktar ambjent awtentiku Mediterranju. U għal-familji u l-min iħobb jiġi jagħmel xi piknik jew barbecue għadu kif tlesta dan l-ispazju miftuħ xogħlijiet illi saru mill-Public Works li żgur jista' jitgawda minna l-Maltin. Però l-appell tiegħi kif dejjem ngħid, qegħdin ħafna viċin tal-baħar, Malta hija gżira, żommu nadif għax l-iċken borża tal-plastik li tħallu warajkom fil-baħar tispiċċa, li mbagħad tiġu intom biex tgħumu fih. Ara, kos, anka waterfall għanna Malta, eh, tara? Nene, fil-fat dak huwa l-ilma ta' reverse osmosis li ħireġ fil-baħar. Ma mhux sabiħ jew?

il-ġebla tal-franka. Ġejt niltaqa' issa ma' Manuel Baldacchino illi sa jispjega li ftit u jkellimni dwar il-wirt tagħna tal-ġebla Maltija. Ġo dan il-post illi kien barriera u llum il-ġurnata huwa konvertit għal ġnien

L-istorja tagħna marbuta mal-ġebla, dejjem bnejna bil-ġebla minn żmien missirijietna sal-lum il-ġurnata. Xi tgħidli Manwel fuq kif żviluppa anke x-xogħol tagħha?
Jiena li ngħid, ngħid li l-ġebla tatna l-identità ta' pajjiżna u ta' Maltin u l-kultura, il-kultura li llum Aħna tant kburin bija u għandna x'noffru għas-suq speċjalment turistiku li hija xi ħaġa pajjiż differenti minn diversi modi kif jibnu pajjiżi oħra. Il-ġmiel li qed napprezzaw illum sar fil-passat kollox manwali kif qed naraw madwarna, bi tbatija kbira imma b'kuntentizza u kburin ħafna li kienu kapaċi jagħmlu dan it-tip ta' xogħol b'arkitettura mill-isbaħ li llum qed napprezzaw U qed nitkellmu fuq l-istorja bħala bħala history iktar milli ħajja normali u sempliċi u għandna x'noffru din l-arkitettura li għandna f'pajjiżna bis-saħħa ta' din il-ġebla ta' pajjiżna. Fuq il-xellug tagħna hawnhekk wieħed jista' jara l-mod kif kienet titfassal draversa. Draversa hija dik il-ġebla twila li ssir trinka fejn jibda l-proċess biex tista' tinqata' l-ġebla. Ehm, Quddiemna sew hemm il-proċess kif kienet tinqata' minn mal-bqija tal-art, bl-ispnajjar u bid-daqqiet bil-pressa, bid-daqqiet tal-mazez, fejn hemmhekk kienu jitkellmu huma, kienu anki barrieri jmorru għand xulxin u jgħidu ħa naħbtu, naħbtu għal traversa, b'hekk din jiftehmu as a group. jgħinu xulxin. Il-proċess jkompli billi mbagħad ikomplu jaqsmu biċċiet iżgħar ta' madwar 50 eh, cm tul imma jekk kun itwal mhux ħajaqsama eh, ma kienx hemm standard size fejn bażikament il-qis prinċipali kien ix-xiber bejn wieħed u ieħor 26 centimetres, iżda jekk il-ġebla tiġi itwal, iqsar, eħxen jew le, ma kienx hemm l-ebda standard size. Ġol-barriera kien jitlaq kif qed naraw hawnhekk, jittrasportawh bil-karettun u jiġi minġur ffinixxjat biex jitpoġġa jinbena fid-djar fuq il-post. Interessanti ħafna.
Sintendi mbagħad maż-żmien Bdejna naraw, telaq il-karrettun u daħal it-trakk tal-ġebel. Ekku. Għall-grazzja tal-Bambin għadni niftakru jien, imma ma tantx għadek tara minnu. Dawn it-trakkijiet kienu servew fit-Tieni Gwerra Dinjija mill-Armata Ingliża, iżda l-Maltin wara t-Tieni Gwerra ħadu spunt mal-ewwel li bidlulhom il-kaxxa tagħhom wara fejn iġorru, għamluha tal-injam bil-bibien jinfetħu biex jistgħu jgħabbu. u żammew it-tradizzjoni tal-karittun, id-dberfil, billi ddokoraw, iddekorawhom u tawhom il-laqmijiet li tal-familja jew tax-xufier u ismijiet bħal min ikun l-iktar popolari, Elf Bits, King George, min ikun ta' dik l-era li jkun l-iktar popolari. Interessanti.
Fil-da.
Hawnhekk qegħdin naraw magni, dawn huma magni tal-inġir semmejt. Dawn imbagħad ħadu post il-tuħ tal-ġebla li kien manwali. Daħlu fil-55, huma importati mill-Italja bil-magna BM, l-istess li għadhom jimmanufatturaw il-magna tal-Alfa Romeo illum il-ġurnata. Dak iż-żmien kien hawn gergir mhux ħażin il għaliex kulħadd beda jgħid li daħa jieħu xogħol il-ħaddiema. Minflok speċi raw il-ħaġa pożittiva li ħajbatu inqas. Pero li. Dejjem jiġri, jux vera. Ħasbu li ħajs bieċaw bla xol.
Altru minnek, altru minnek. Il-ġebel l-istess, għal kem kien għata kwadru u iktar finishjat, iktar imqarrab lejn is-sajs standard, pero mit-tul ma kien hemm diversi tulijiet, twil qasir, anzi il-bennejiet ta' dak iż-żmien ġebla ta' żewġ piedi u nofs, jiġifieri qed ngħidu madwar 75 centimetres twila, jgħidlek tġibli xi ħaġa itwal biex il-bini jkun iktar b'saħħtu minkejja li kien jibnu ftit sulari imma kien kulħadd iktar jrid jibni bis-sengħa u kif titlob is-sengħa ħalli l-ħitan jintrabtu u jkunu mibnijin iktar b'saħħithom.
Il-kwalità tal-ġebla, għax anke hawnhekk ara jekk tħares hekk dinha qegħdin ġo barriera, jiġifieri wieħed jista' anke jara Il-layers differenti naħseb u l-kulur x'qed jurina? Hawnhekk qed naraw eżempju ċar ta' tipi ta' ġebla differenti. Fil-passat tisma' l-antenati tagħna kienu jgħidulek, eh kull xiber jibdel. Imbagħad issib xi ħadd jgħidlek kull difer jibdel il-blat, il-ġebla ġifieri. Eh qed naraw ġebla li tibda minn fuq, il-parti ta' fuq hija sol, Ġebla ħażina, mhix tajba biex tintuża għall-bini għax mielħa. Imbagħad għandek il-parti saqqiegħ il-bir li hija l-kwalità prima, kwalità tajba, u iktar 'l isfel għandek ġebla li hija tidher ċar li hija bajda iżjed imma iktar mielħa 'l għaliex hawnhekk fejn qiegħed jien kien qiegħ il-baħar qabel iffurmaw il-gżejjer tagħna madwar 20, 20 miljun sena ilu. Iżda fi żmienha kien f'dak il-perjodu fis-75 kienu jinqatgħu ħafna banobostri u di t-tip ta' ġebla kienet tkun tidher bajda, sabiħa, ratba biex tinħadem bit-torn, ħafna banobostri, u dik kienet il-konsegwenza li nqatgħu l-banobostri l għaliex Peress li tkun tonda, tieħu l-ajra minn kullumkien u l-ġebla ratba tittiekel iktar malajr. Fil-fatt hawnhekk qed naraw bir ukoll konna lucky li għandna dan il-, baqa' għandna cross section ta' dan il-bir għażat minn ġo nofsu. U hawnhekk wieħed jista' jifhem il-pride tal-ħaddiema li kienu jaħdmu f'das-settur. Il għaliex da qatt ma kien xi ħadd jobsor li ġej cross section miftuħ u esebit, imma jekk ssib post ix-shape tiegħu bell shape, Alavolja hemm isfel, waħdu, mhu ħa jarah ħadd, dak ix-xejb kien jagħmlu u jkunu kburin li kapaċi jagħtu dik il-forma u dak il-mod. Minn ta' liema perjodu hu dan il-bir Qanpiena? Dan il-bir Qanpiena ssib diversi teoriji li huma stil Ruman, Pero dam ħafna jintuża iktar il għaliex hekk qed tikkrea iktar spazju kbir fejn tista tippreserva l-ilma u fuq m'għandekx bżonn tuża saqaf, qed tikkrea s-saqaf inti nnifsek. Irridu ninsew li dak iż-żmien niftakru anzi li dak iż-żmien ma kienx faċli biex tagħmel saqaf. Allura inti nieżel tiftaħ iktar spazju isfel u fuq għandek is-saqaf qed toħolqu minnek mal-istess xogħol li tkun qed tagħmel. Mela, it-teknika li qed naraw hawnhekk hija l-istess teknika bħal ma rajna fuq il-magni li jintużaw fil li daħlu għall-ewwel darba f'pajjiżna fil-1955. Iżda dawn kienu mbagħad iktar produttivi bil-muturi tal-elettriku l-għaliex dawk kienu bil-magna diesel u setgħu jlaħħqu mal-ikbar domanda li kien hawn fil-pajjiż tal-ġebel wara t-Tieni Gwerra Dinjija sabiex isir ir-restawr kollu li kien meħtieġ u jerġgħu jinbnew il-binjiet li kienu ġġarrfu u jlaħħqu mad-domanda ta' dak iż-żminijiet.
Li jaffaxxinani, Manwel, hi jiena illi permezz ta' dil-ġebla Maltija għadek issib u għadek tara x'kienu jagħmlu biha, per eżempju, il-ħwat, hawnhekk qed nara il-kanali tal-ilma kollox imnaqqax fil-ġebla. U ħa turini iktar, u sa. Bħalma, bħalma semmejt diġà li l-ġebla tatna l-identità ta' Maltin il-għaliex hija l-unika materja prima li għandna, kellna fil-pajjiż u għadha bħala materja prima l-unika materja prima. Iżda f'dawk iż-żminijiet ma kien xejn impurtat allura b'li jkollok trid tikkrea l-kumdità tiegħek kemm biex tmexxi l-ilma, l-kanali tal-ilma, il-girna fejn tistrieħ xi ftit għall-frisk, biex ittella' l-ilma, il-ħorża għas-safety biex ma tistax taqa' ġol-bir, u anki saħansitra l-famuża cat trap, il-newwieħa bil-Malti, fejn din kienet tkun speċjalment fil-btieħi, biex il-qattus jista' jidħol u joħroġ faċilment jekk tkun fejn il-bieb, u sabiex xi ħadd ma jittawwalx minn barra għal ġewwa, ma kinitx tkun toqba dritta. Allura inti jekk tittawwal minn hawn, ma tistax tara x'hemm ġewwa, imma l-qattus jista' jidħol xorta. Hawnhekk hawn eżempju Ċar, għandek tliet tipi ta' ħnejjiet differenti, normalment ma ssibhomx hekk ħdejn xulxin fl-ebda binja. Iżda hawnhekk biex inkunu fil-qosor kemm nistgħu, daħħalna tlieta tipi ta' ħnejjiet differenti sa wieħed ikun jista' jifhem aħjar. Għandek it-taraġ, il-garigor, li kien jinħoloq fi spazju żgħir ħafna imma tista' tibqa' tiela' għal diversi sulari. Għandek il-fuklar, li kollu kemm hu magħmul mill-ġebel biċ-ċumnija b'kollox mill-ġebla li kien jintuża l-forn ġol-kċina u diversi cupboards b'diversi shapes differenti bin-niċeċ u armarji oħrajn biex jikkrejaw iktar spazju. Wieħed irid iżomm f'moħħu li l-ħitan kienu jkunu Anki ġieli ugħus wisgħin iktar minn metru. Bħalma għadtlek kien il-ħsieb u l-ideat kienu jridu jikkreawhom il-ġebla. Il-maxtura fejn jitemgħu l-annimali, ħnejjiet differenti biex inti jekk tagħmel ġebla Minflok ssir ġebla waħda bħala blata ssir Dawn ma kienux biex bħala tiżjin kif qed noħduhom illum decorations jew kienu bżonnijiet. Il-kileb u l-kontra kileb kif qed naraw hawnhekk biex il-kamra, ix-xorok tal-qasba jippermetti li jlaħħaq is-saqqa f'dak il-kobor. Kien kollox kreat mill-ġebla. Il-għaliex il-bniedem b'dak li jkollu f'idejh kien jara x'ħa jikkrea biex jikkomoda lilu u l-familja u x-xogħol tiegħu kif jista' jaħdem aħjar. u jkun komdu Jiena aktar. d-dispjaċir li għandi hu li ħafna postijiet ġew, fejn kien hemm dawn il-features, ġew obsolete illum u minflokhom qed jiġi l-Moderna.
Il-ħasra hija kbira, il għaliex l-iżvilupp irid isir. Però hemm ħafna karatteristiċi li qed nitilfuhom. U l-iktar żball fl-opinjoni tiegħi kbir illi almenu qas qed insalvaw dak il-ġebel bi sforzi fil-futur inkunu nistgħu nużawh. Qed inqisuh bħala construction waste